Бэрдьиэстээх эбэ түөлбэтэ икки тыһыынча уон тоҕус сыллаахха улуус дьаһалтатын граныгар кыайан, биэс сүүс тыһыынча солкуобайынан үбүлэнэн оҕо былаһааккатын оҥостубута. Бу кэмтэн ыла хас сыл ахсын эбэлэр былаһааккаларыгар эбии саҥа оҥоһуктары туруоран, сибэкки үүннэрэн, кыһынын хаар оҥоһуктарынан киэргэтэн кэллилэр. Ааспыт сылга Вероника Сергеева салалталаах түөлбэ оҕолор ортолоругар дуобакка күрэс диэн бырайыактара Ил Дархан гранын үһүс түһүмэҕин куонкуруһугар кыайан, сүүс биэһ тыынса солкубай үккэ тиксибитэ. Бу үбүнэн оҕо былаһааккатын иһигэр дуобаттыырга наммыт эрэһиинэ хонуу тэлгэннэ. Сөрбө биэс квадратный метрдээх резиновай покрытиеннан шашка хонуутун оҥоруохтаахпыт диэн этэһэр. Онно онно же шашка фигуратын. Бу покрытиебытын түргэн баай срокка Сибирь снап диэн куорат тэлтэтэ кэлэн түргэн баайтык оҥорон биэрдэ. Онтон шашкатын фигуратын боллагана олохтоох урбаанньыт Сахарова Олеся Федоровна Мечой байтык бэйэтэ уһанан, маһынан оҥорон биэрдэ. Ааспыт икки тыһыынча сүүрбэ икки сылга Саха Республикатын ыччат дьыалаларыгар уонна социальнай коммуникация министиэрстибэтин нөҥүө Ил Дархан түөлбэлэрэ өйүүргэ уон сэттэ миллион солкуобайдаах үбэ грант куонкуруһун быһыытынан улуустарга тарҕаммыта. Манна Горнай улууһа бастаан 1 миллион сэттэ сүүс тыһыынча солкуобайы ылбыта. Биһиги улууспут бастакы миэстэни ылан мөлүөн сэттэ сүүс суумаҕа тиксибитэ. Онтон иккис этабынан бу улуус, улуус бэйэлэрин этэн, нэһилиэктэригэр ыытар диэн күрэҕэр биһиги Бэрдистээх нэһилиэгэ эмиэ кыттаммыт бастакы миэстэ ыламмыт. Аҕыс сүүс сэттэ уон тыһыынча суумаҕа тиксибиппит. Бу аны үһүс этабынан бу хаччыбытын түөлбэлэргэ күрэх быһыытынан биллэрэн бу Эбэ түөлбэ шашечный батл диэн ураты креативнай диэххэ проегы киллэрэн сүүс биэһэн тыһыынча хууммалаах граны ылбыта. Дуобат хонуутун арыйыы төһө да күһүҥҥү тыаллаах тымныы күҥҥэ түбэстэр. Хамаанданан оонньуон баҕалаах оҕолор Бэрдьигэстээх араас муннуктарыттан муһуннулар. Ол курдук уопсайа биэс түөлбэттэн кыттааччылар кэлэн өй-мэйии тургутугун аастылар. Уопсайа аҕыс команда туран түөлбэ оҕолоро үчүгэй байтык бу шашка күрэҕин кыттан хаҕалаатылар. Уопсай биэс түөлбэ заявка биэрбитэ. Миллиараттар, эйэ түөлбэтэ, үрдэл, эбэ уонна сэргэлээх түөлбэ. Эбэ түөлбэтин чиэһин дуобакка Россия чемпионката республикаҕа үгүс ситиһиилэрдээх Кристина Захарова көмүскээтэ. Кыра сааһыттан бу көрүҥүнэн сөбүлээн дьарыктаммыт кыыс дьиэтин таһыгар бу курдук хонуу тэлгэммититтэн үөрэр. Сайыҥҥы өттүгэр былаһааккаҕа доҕотторбун кытары дьарыктаныахпыт этэ диэн санаатын үллэстэр. Бэл кылааска үөрэнэбин. Детсадтан саҕалаан шашкалыыбын. Папа үөрэппитэ. Ыстаан шашкалыырга Онтон билигин тренердарым Чаҕыл Степанович уонна Степан Николаевич биһиги площадкабытыгар шашечнай поле агырбыттара үчүгэй баҕайы. Эбэлэр оҕолорго бэлэхтэрэ манан муурдаммат. Ол курдук Тиэргэн футбола диэн бырайыагынан дойду президенин гранын кыайан, 996 тыһыынча солкуобай үбү ылбыттар. Бу харчынан оҕо былаһааккатын кэлин өттүгэр уулаах-хаардаах инчэҕэй сиргэ кумах куттараннар, Тимиринэн күрүө оҥоттороллор. Бу күннэргэ манна үлэ күөстүү оргуйар. тоҕус сүүс тоҕуһун алта тыһыынча үс сүүс аҕыһон биэс солкуобай грант ылбыппыт. Бу манна уопсайа алта үс түөрдөн кумах кутулунна бу футбольнай полебытыгар. Киргиамскай песок кутулунна туоҕар основатыгар. Уонна бу сварщиктар кэлэннэр бу күннэргэ үлэлэрин түмүктүөхтээхтэр футбольнай полебыт ограждениетын. Аһаҕас кыллааҥҥа бастакытын ыытыллыбыт оҕолор дуобакка күрэхтэһиилэрин түмүгүнэн Үрдэл түөлбэ хамаандата бастаата. Иккис миэстэҕэ эбэ түөлбэтин бастакы хамаандата, үһүскэ эбэ түөлбэтин иккис хамаандата таҕыстылар. Бу курдук күһүҥҥү биир күҥҥэ эбэ түөлбэтигэр оҕо бырааһынньыга үөрүүтэ-көтүүтэ тэрилиннэ. Роман Дмитриев, Горнай Луһа, Бэрдьиэстээх, Вести.